Ji Radyo Dengê Zelal ev çax û hemû çaxê wan ve xweş bin guhdar in hêja û delal. Niha jî ji bo piştevaniya bajarê Kobanê hîna jî berdewam e gelek çalakî li dar dikevin li seranserî Kurdistanê û li Ewropayê jî li gelek deverên cîhanê. Îro Radyo Dengê Zelal dema xwe programê xwe tev de veqetandiye terxan kiriye ji bo bajarê Kobanê û ji bo vê roja a taybet û balkêş. Niha jî hevserokê encûmena zagonsaz Mamosta Hekim Xelo ji bajarê Amûdê tevlî me dibe. Roj baş mamosta Hekim. Roj baş û silav û rêz ji radya we re û ji hemû guhdarê we re. Gelekî spas mamosta îro roja cîhanê ya kobanê ye hûn wek rêveberiya xweserî û encûmena we jî çi amadekariyê we hene çi planên we hene li derbarê vê rojê de hûn dixwazin çi bêjin? Peyama we çi ye? Dîse silav û rêz ji we re. Ji xwe îro roja yekê mehê, roja piştgîriya berxwedana Kobanî yê seranserî cîhanê. Bi rastî ev roj wexta hatî nîşankirin û hatî destnîşankirin encamê berxwedanek û lehengiyekî Miletê me ye bi tevayê xwe û bi pêşîngiya YPG û YPJ li Kobaniyê û ev berxwedana îro çel û pênc roj de ku dewam dike û li hember van hêzên tarî, van quwê tekfîrî ê ku dijî hemû mirovatiyê ye, hemû nirxên mirovatiyê ye. Ji xwe bi rastî berxwedana Kobaniyê îro bûye mîna ku îro bûye manşêta reqem yek Di tevayê cîhanê de seranserê cîhanê îro teyîd dike û bi dest yanî teyîda xwe ji Kobaniyê dide. Gelek encam xwer anîn Kobaniyê û berxwedana Kobaniyê yekemîn encamên wê doza miletê Kurd bi hemû cîhanê nas kirin da ciyê ku negihiştibûye ji îro gihaştiye yê ku Kurd hene li ser xaka xwe ne, xaka xwe nê dîrokî xwedî maf in û bi lehengî û bi qehremanî û bi îradakê xurt li ber xwe didin. Ya duyemî li ser asta Rojava me dît encamê wê di îtîfaqa Duhokê çêbû. A got em dixwazin ew îtîfaq li ser erdê jî pêk bê. Bi rastî jî ew jî cihê şehnaziyê ye ji bo me miletê Kurd. Got em karibin hemû çarçefên Kurdî, îtarên Kurdî ku hene, çi her du çi encûmen û tevdem bi û rêveberî bi çi partiyên ji derveyê wan bi jî em gişî bi erkê xwe re bin û tev de bi hevbeşek karekî hevbeş Em karibin li merhelê xwedî derkevin. Ya sêyemîn bi rastî jî li ser asta Kurdistanî jî me dît çiqase li Bakur heta nuha ji rojên ewil de heya nuha çemberekî li ser sînor li Persîsê li wê derê li ser sînorê Kobaniyê çêkirine. Miletê me li Bakurî Kurdistan bi rastî bi erkê xwenî netewî di astekî bilind e. Ne tenê çalakî û êgo çêbûn li Diyarbekirê û li Mêrdînê û li Wanê û li Batmanê belkî zêdeyî çil şehîdî jî dan. Lê tevlêbûna wan jî tevlî refê YPG û YPJ'ê xortên Bakur ji îro tevlî wan dibin û rojane jî şehîdê wan jî hene. Li aliyê Başûrê Kurdistanê hikûmeta herîm jî û di parlemana xwe de û di şexsê cenabê Serok Mesûd Berzanî de jî piştgirî û alîkarî hem qerarek û biryarek got derxistin. Ê ku îtîrafa bi rêveberiya xwe ser kirin û hêzên pêşmerge çi qasî sembolîk bin jî, çi qasî wek biçûk bin jî lê manakî xwe nî bi rastî gelkî giring û gidig in û îro miletê Kurd yekîtiya wî ava dibe û li Rojhilatê Kurdistanê jî me dî miletê me derket. Li tevayê cîhanê îro Kobaniyê rewşekî nuh anî Rojhilata navîn. Li ser asta şoreşa Sûrî jî bi rastî îro em nerin wexta hêzên Artêşan azad hin ketaîbê wan tê tevlî li Kobaniyê tevlî YPG û YPJ'ê beravaniyê di ber Kobaniyê dikin li vir niha hêzê tarî. Ev jî manakî xwe dide îrog e. Em mere dixwaze mesarê şoreşa Sûrî îdî ser rastrê bibe, bibe şoreşa gelên Sûrî bi hev yanî hemû pêkhatiyên Sûrî, hemû netewên Sûrî û îdî mafê wan giştika pêşerojê de tê de gerentiyê wê hebe û çareser bibe. Li ser asta dewletên derdorê jî bi rastî te'riya hikûmeta AKP'ê kir û alîkariya wan û piştgiriya wan ji hêzên DAIŞ re îdî eşkere ye. Berxwedana Kobanî ew maska ku danîbûn, qînaê danîbûn ser weçê xwe, xwe di bin de vedişartin. Îdî ew maska û qîna tê rahiştin û îdî ew jî eşkere bûne piştivaniya wan ji hêzên çekdar û çete re ê ku Dijî mirovatiyê tevayî yê. Li asta navnetewî îro dîsa em dibêjin ew alîkarî û hevpeymana navnetewî îro ku li derdora û kavaniya dixe mudaxila leşkerî a esmanî dike, ew jî ji encamê vê berxwedana dirêj û vê lehingiya wan xorta xwîna wan şehîdên me ne. Bi rastî em dîs jî spasiya hemû cîhana azad û demokratîk û cîhana bawer bi nirxên merivantiyê îro ku li hemû bajarê cîhanê derdikevin, Belê. Piştgiriya vê berxwedanê, vê lehengiyê dikin a ku bûye mînak û bûye usturak ji hêzên ku li ser erdê li vê derê ye. Çawa me dît DAIŞ di di saeta di bajarên mezin dixe destê xwe û hêzên xurt û cêyûşan têk diçin li hember wê, çawa li Mûsilê û li aliyê Iraqê çiqwese mesahetê erd stendin û dopêr li aliyê Himsê, rojhilatê Himsê çiqwese Mewaqa û cihê bargehê cêşa Sûrî a rejîmê stend in, lê li Kobaniyê têk diçe û dişkê. Ji xwe berxwedana Kobaniyê merivê manê lê dike, berxwedana rûmetê ye, berxwedana edaletê ye, berxwedana nirxên mirovantiyê li hember tarîbûna fikrê tarî ye û fikrê ê ku nayê qebûlkirin û ê ku dûrî nirxên mirovantiyê ye. Belê mamosta te behsa Tirkiyê kir, te got Tirkiye bi awakî eşkere piştgiriya çekdarên DAIŞ'ê dike. Lê di heman demê de jî rê vekir û hêzên pêşmerge di ser axa Tirkiyeyê re derbasî bajarê Kobanê dibin. Tu çawa vêya Ew ew biryar piştî demekî dirêj ji alîkariyên bi hêzên çeter û ana heta vê deqê jî Gelek ji sivîlên me, medeniyên me li ser sînorin nahêlin derbas bin û astengiya çêbike û heta ew medeniyê ku derbasî Bakur bûne jî xwedî weke erkekî xwenî weke hikûmet xwedî xweşik lê derneketî ew cî warê wan xweşik yanî li xwedî li wan derneketî dîs musaedatê tên musaedatê saziyên medenîn sivîlên ya belediyatê ku şaredariyên Mabesta min ser şandina pêşmerga e. Yanî li aliyekî şerê DAIŞ, piştevaniya DAIŞ dike tu dibêjî û li aliyekî din jî alîkarî derik kobanê hem leşkerî jî hem jî di warê mirovîtî de. Yanî çawa Tirkiye çi planê dike? Tirkiye çi sûdê ji vê yekê digire? Çi rolê dilîze? Yanî dirûtiya wê eşkere ye di hemû mecalê siyaseta wê de. Dirûtiya wê li aliyekî wekî te got dibêje Yanî wek merselê pêşmerga heta û merselê pêşmerga di bin daxtakî di welî dibû nexm helwesta wê bû. A wê baya wê nedikir bi rastî. Yanî helwestekî nav netewî heye, helwestekî nato heye, ew jî endamekî nato ye îro. Ew yekê ji endamê natoyê ê ku miltezim e bi li himber daiş derkevin. Hevpeymanekî nav netewî heye, hevpeymanekî nato heye. Di her du yadî jî beşdar û endamê wê yî ji ber wê mecbûr in ku qerar bibin a NATO bibin a Navîrotê Navnetewî ew jî îltîzamê pê bikin. Lê dîsê jî a gelek astengî ya derdixwe û gelekî mecalên naxwaze wek dibêje serrasirê heta bi ser keve û ew kesên du hezar sê hezar însanê îro wek xwe serroj li ber sînorê nahêlin derbas bin.

Kohnê derketana Kolanê kêlîkek bêdeng rawestiyana. Hûn derketin ya Em jîna? wek rêveberî ew bi emsetiyê va munesikîya jinê di rêvêberiyê de, mubadera jinên di di îdareyê de Belê, bû. yanî bi rêve çû Ew çû eldar ket. qediya pênc deqa bû, deh deqa bû, em li ber hikûmeta xwe cihê rêveberiyê em derketin. Belê. Ema Ala Esas xwepêşindan hevana, îro di hundirê bajara de, lê ew bi xwepêşindan jî xuya yê